vayengani a muyeni na yi ta va yi kha hi burisana na vona hi van'wani va nga vuya va wela ka ti-trends mhm. hi ti-four hi basini ya september van'wani va ri vitana kahle eh, beni mayengani ding so va trende swinene se va wele ka ti-trend ka nakona ku wa bamba to bamba avuxeni president mayengani
president mayengani wa vulavula president mayengani wa vulavula vaseketeri va g t r na vaseketeri va beni mahengani na hinkwavo lava lavaka ku yo mhm. alright hi lavone president mayengani va ve va trenda swinene hi ti-four a ku ri monday va pfule vhiki hi xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu ya no alright president mayengani um eh, yano um eh, amamukela swinene ngopfu hi ndlela yin'wana xiyimo xa le ntwanani ke kahlekahle vanhu va lava ku tiva mhaka nkulu hikuva vanhu va lava ku tiva mhaka leyi nga ba bembe leyi nga rhanga mahlweni ya ku ri president mayengani um eh, va sukeni ka record label ya va ri ka yona xana i ntiyiso ku fika kwihi

hi lavawani president mayengani va vuye va tsala status lexi mi kuma ku ri vanhu va ku tala va ta tshemba va ku i president kumbe hi president na hi leswiwani ka loko hi langutisa status lexi a mi xi tsalini mi vulavule hi timhaka ta ku ri president mayengani va ya sungula studio xa vona xa quality loko hi langutisa endzhaku president mayengani eminkarhini ya ku tala ti-album ta vona a ku ri na lava va va chayelaka ivi vona va fika va vuma swinene a hi langutiseni eka studio lexi mi nga yi sungula ka nkarhi wa sweswiwani presidente va tirhisana na vamani ka timhaka ta ku chayachaya swichayachayani leswiwa eka studio xa vona eh, vanhu vo chaya ti-organ va tele and xin'wanyana na ku dyondzisa machangana lava va nga tiviki na nyango wa studio ku studio xi yime njhani lexi i yini lexi yini ka studio ku tsha ogene a swi vuli ku munhu wa producer na le kerekeni chorus leader loko a leader chorus loko a ni dya khorasi ni chayi i landzelerisisa leswiya swi chayiwaka swi yimbeleriwaka hi khorasi meaning ku timelody na key i landzelerisa key ya munhu loyi the reason why ku va na tibit leti nga na tona is because leswi ni swi yimbelelaka swi landzelerisa leswiya kasi why le ka prince leyi ku rhikhodiwa kona ku duma mina ntsena hi ku i rhikhode more than forty what artist hi yini hi tin'wana ni yi tivaka
all right no president ende vanhu a va tshiki ku no mina ni jikele prince be ni jikele prince wa ya a endla so hi n'wi voni a teka swinepe na va joe eh, na va mr paul voni ta leswi eh, a hi cina ka boli hi hi weekend a ka wayeni se boli leyi n'winyi wa ntlangu a hi rhambile mina na bebuli a rhambela joe xirimani na mr paul se hi loyi prince a fona ku fonela bevula loko a fona bevula ku ni mi voni ni mi ri na va team shirimani se mi va team shirimani se hina a hi fanekele hi tsutsumini loko hi vona joe shirimani na mr post bevula a faneke a ve fani kereke a ku spoon hi ku ku na joe shirimani na mr post and the very same prince rangani u tirhe na mr post 2015 i never had a problem i le ka business u kuma mali i tirha na mr post album ya

loko va na ti-problem to tala problem ya vayingiseri i ku va hi nga va byeli ti-problem leti because mina na prince ya protectara se swi fana na loko nuna na nsati va holova va dina va tsana xiboho xa ku laha a hi hambani mhm. and the problem ya ku mina xo swi ni ta addressa so i ku vanhu va vulavula ngopfu va criticize mina before i tela beni ku why a jikela prince why nga ni jikela girlfriend ya wena na ex boyfriend ya wena na papa n'wana wa wena na mhana n'wana wa wena na wena rhanga u jikela le ka ex boyfriend na wena u jikela ka ex girlfriend u ta u ta byela beni mahengani ku a a a tirha na prince all right okay loko loko muhaxi n'wina mi jikelana na mhana n'wana wa n'wina kona van'wana munhu un'wana na un'wana va nga jikelana a loyi a nga ngheneke ka mhana yena loyi a nga n'wi twaka na yena n'wi byela a jikela loyi na vafundhisi lava nga sungula tikereke va ka va humaka tikereke tin'wana a va tlheleli ka tikereke ta ta khale a nga ha ku na continuity mangani wa vulavula okay president a hi languseni um ku vulavuriwa ku dume ngopfu quality swi le ku trend leswi ngopfu xana quality leyi vulavulaka hi yoho hi yihi quality leyiwani president Eh, muhasi loko mo va mi ya trade in movha na sure ku mi ta xava ya quality ku tlula leyi mi nga na yona Aye! a ni tivi problem yi le kwini kwalano alright a ni tivi problem yi le kwini ko va ku vanhu i kha- vanhu mativa vanhu lava va nga commenta ngopfu loko mi trenda siku leriya Yeah. i vanhu lava nga yimela downfall ya mina wa loko ni posta swilo swi nga fini ka 9000 va yimini va khongela vusiku na nhlikani emitini ta mixanisi because mina ni na talent na yimbelela Yo. All right, ndza va Pri- xanisa ni lava ku va byela straight mina munhu a mi ni jikajiki a ni swi koti ku hleva na prince wa swi tiva a ni hleli the reason why a mi nga swi twa mova mi swi tselela ku mina na prince yalo mi nga ri sure i ku a ni hleli hi vulavula- ni vulavula swilo straight all right president a ni jikajiki mbilu ya mina a yi teki thyaka a yi jazini all right president eka u studio nga ta ku loko u chele thyaka u teka u ya chulula u chela thyaka u teka u ya chulula All right. a yi le ka pitch ni tita okay problem leyi ni nga na yona i ku vanhu va vulavula hi ku criticize wa ni criticize deni yena leya ko va milungu
alright president eka studio lexi mi nga xi vulavula hi karhi hi tshikelela lexi mi lavaka ku yi sungula a hi langutiseni hi tihi tihi artist leti mi nga ta va mi karhi mi tirhisana na tona eka studio xa n'wina

Mhm.
alright ni mi vutise xivutiso president i nga ramisi za mi ni hlamula xona ku kongoma ni mi vutise timhaka leti ata ka studio xa n'wina xexo swa mi nga xi tsala mi ku ri um mi ta va mi karhi mi yi sungula hi tihi ti-artist leti hi nga ta ti langutisela i ken bebula na nkhesani un'wana wa vona okay e alright alright hi lexiwani xivutiso xin'wana ku na singili ne ya give me more hi leyiwani yi le ku trendeni swinene so single leyi yi nga va yi karhi yi hi komba ku ri president mayengani va lava ku va na album this year kumbe um single leyi ko va ya sweswinyana album hi nga yi langutisela lembe leri taku eh, eh, ku ndleka yini kahle kahle album album yi ta va kona hi december ya december revolution ta endla leswiya swa malembe leswiya swa ku ni humesa december revolution hi ku ti-friday yi ni humesa

Vaseketeri va Benny Mayengani na mina rhandzaka ngopfu loko hi hambana na John Shirima hi 2012 hi 2013 vanhu va te ni file ni nge he vuyi mm. ni joyina EFF leyi nyamutlha yi nga ni nyika na ntirho leyi ka masipala wa Joni leyi va ku yo mfana loyi i joyine swa tipolotiki i fambile EFF wa phuphuruka EFF yi nyike ntirho na tirho ni ya ni ya va tekateka le ka TV va ku yo yo yo yo ku biwa tipempele na tivuvuzela va ku mhani mfana luya mina i know what i'm doing mm. na swi tiva ku ni endla yini swilo leswi le ngati ya mina swilo leswi vanhu vo chat organ va tele va tele ngopfu alright opportunity ya ku chayisiwa ti-organ then va directiwa hi producer ni nga swi tive ku producer i yini alright hi khensa swinene producer is a director mhm. a wu tivi na ku melody i yini a wu tivi na ku gimmick i yini wo producer produce all right eh, eh president hi ndlela yin'wana swi komba ku ri ku na swivandla leswi nga pfuleka swa vanhu lava mi nga ta va thola va nga ta ta va ta mi chayela ti-organ hi swona ende ni nge ni ya tirha na joe shirimani okay garantiwe there ni nge tirhi na joe shirimani ni nge tirhi na mr post ni nge tirhi na vanhu lava tivekaka ti-unknown ntsena ni mm. la ku kombeta vanhu ku talenta ya mina a yi khomiwangi hi munhu ya no alright khense swinene president eh, mi ta va byela lawa ka facebook ku vanhu va ta swi kuma va ta yi kuma njhani mintirho eh, ka studio xa Ya, n'wina va- vanhu vanhu va nga yingiseli swilo leswi va byeriwaka hi matimu ma vona matimu next year ta va ri matimu ya mina ni nge produce hi dlomu a ni fambi na nsati wa mina studio president mangani wa vulavula mi ni rhandza ngopfu vaseketeri va mina um mi va na siku ra kahle khensa swinene president all right um a ku ri beni mahingani loyi hi karhi hi burisana na yena a wela ka uh-huh. ti-trend eka siku ra namuntlha yo basini empele vulavulini va ri ku na swivandla leswi nga pfuleka um swi komba ku vanhu va ta tholi na vadida va va ta tholiwa Eh, va tele lava kotaka ku- ku chaya chaya ne Yeah. so vheta loko ku ri wa kota ku chaya i- inbox ya president i ku mina ni kota swa ti-organ mina ni kota swa nkatara Yeah. ivi se i ya tholiwa Hey. ivi se i ya kota ku ya tirha ka xivandla xexo khensa swinene a swi wela ka ti-trend i nongona ku abamba to bamba the afternoon drive show a hi fambe basini loko hi vuya ka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha yi ta va yi tshame ku lungha eight araso